Bono omomura oyo, ekero omoiseke oyo one akwa, nantebe ting'ote ebiche areti aire omwana oye. Ngochi koboria, erio omoiseke oyo tara.
Eh aa chareti aire omwana oye.
Nkogenda nkauna una mpaka oo, omoiseke oyo taratindekwa, nkaba nkanyora ng'ina, nkaboria omokoro ng'ai nkatebiwa, nkanyora ng'ina nkamotebia igwe igwe igwe buna ebisio iba atebete. Agaakera omomura oyio oye esimi gochia Nairobi, akamanya korwa agateba mama, ninyare kobeka embera nkabu totanye gotindeka monto onde. Yaya naende omosubati mbwate aratame, inche ngacha rende, ekero nacha ise agantebia inde akoenigwe nkamotebi inche omaino, ngocha tore mbacheti, omwana akaenigwa iga, embira yaye noyo ere ase egento keria ekebaisa.

Network kaka buna eng'encho ere buna ngogotebia egasi yaito Bosongo Vibes nogotara ebinyoro ime mpaka aria ase okagerete ng'a ntori goika ngoika toro ororo erigokoretera ng'a nara riaya agenderete ebitage na makumia ase egesaku ki'omogusii nigo twarure chinsemo chire chi'amasongo aria bosongo twaminyokire mpaka naende twaikire ase akorokwo ng'a Tendere. Tendere iga ere bo aiga mbomachoge more, tari bo? Ah, Mbochi. Ah, Mbochi Tendere. Mm. E- e- e- econstituency, tari boma? Ah, mbomachoge boria. Mbochi Tendere.
Bo- Eye neward. Oo. Eh, aa neward lakini angaete mbomachoge, sobo the former deputy governor Joash Maangi, Eh. baria momanyete ororo, mabuna oo tore. Inki giatoretire aye? Egento giatoretire iga iga. Omong'ina oyo ogang'akera esimi inche tinkomanya ndoche murika moise abwate, tinkomanya ng'ai akare kondora, timanyeti ng'ai arwa kwansa ng'ai kwarwa ng'ai ki, ng'ai kwanyorete. Nigo nanyorete mbwate obokong'u obo iga, omosubati nare twagatorire nere echae, ore chinse chia ng'umbu bono iga. Okay. Nkamoakera esini, nkamotebia, Igwa omochando mbwate. Agantebia, Baba, bono iga tinkonyara kogokonya. Tiga ngoakere momura ominto ore Sengera, akoe enamba ya abanto baragokonye, naende bararwarie omwana oyio, o- na oyio onde otari koenda, ota- oetete otarachiete sukuru, bamoire, bamokonye. Nkabatebia oyio noro omochandu bweka mbwate chinyomi into. Akaa ng'a bono. Bono naaka chisabari ang'e isato otari kobwata. Bono nkachia gocha ribu esa esabari eye ya gatato botuko nkabwata. Nkakueresa rende omochando mbwate. Okay, amarieta ng'aki okorokwa?
Okorokwa ere ni kwamboka bungu. Ere ni kwamboka.
ere ni kwamboka ekero omonto akorigereria na amaiso aboke mwanyabanto, aria togoteba ng'a mwanyabanto nabo akorigereria ororo ng'a ah, omong'ina oyo obwate permanent mochando ki abwate. Omong'ina oyo omenyete buya mochandoki abwate, buna mwanyabanto ekorigereria. Twera esango baba, mochandoki obwate. Omogaka one iga akwete 93, agantigera omwana omomura ore class ibere, no- na abana babere chinyaroka. Tinaenda mochie onde, agakugwa rende ngati- agantigera enyomba ya obonyansi. ngacha ngaika engaki, buna kogenda chikondo tokobeka rikari chibesa nchiarenge ake, nkobeka chibesa ebiombe ngacha ngagacha akabati kabwate amabati kumi na sita. Tokamenya na omomura nkamwagacha nere ebwate amabati ikomi na abere. Tokamenya omwana oria agakora class eight nabo aetete buya, eh na marks three thirty. Nkamobeka esukuru ya St. Teresia eng'encho ya ogoakana, nare goakana mia tano chiria nkonyora. agakora esukuru. Bono ekero achia gokora esukuru, egatoka timbwati besa nkomoirera nonya university. Akareta omosubati, omosubati oyio ekero amoreta, nere omosubati oyio nasomete. Tata omwabo akabwata tata omwabo omosubati, akabaira ecollege bonsi. Akaira omosubati Meru Teachers College, akaira na omomura one Kenya Polytechnic. Buna akorete korwa esukuru eye ya Kenya Polytechnic, tacheti korikwa mpaka sahii. Bono omomura oyo, gose timanyeti obwalimu bwa etekeniko eh, tachieti korikwa, tachieti konyora onde amorike, yaani okorora ng'a obo agatigwa igo, bono ekero atigwa igo, agasoa amang'ana ya okobeti, noe abeti, noe abeti, agacha aka win one million, aro ntababisa. Bono ekero abetire enyomba eywo yane, yagotire mpaka togotwerwa, akarwa ororo akanduseria enyomba eywo, akang'agachera eye. Eye buna ere iga. Agateba mama bono ko muri na abana aba, abaiseke aba, aye kora ki? Aye menya iga abwo. Nabo aatete chiroom bakorara. Omoiseke oyo oyo ng'ina omwana oyo obasogete, igo akorete ecollege, polytechnic entange. Akabwata agakwa, agatiga omwana oyo ore class inye. Ekero atiga omwana oye oyorokire ase inye, bono nkonya korigia ng'aki bono ndakore omwana oyo, eh, ng'aki bono ndakore omwana oyo, omoiseke oyo, na nachiete ase rende buna obosani, baka bagatiga na ensita erigete, oyo agacha, agacha na oborito akaibora, ekero aibora omonto oyio agataka amoirani, okomoikia ororo Nairobi, akamoseri naende, na omwana oyo. Bono omomura oyo, ekero omoiseke oyo nakwa, nantebe, ting'otebi chareti aire omwana oye. Nkanya koaka chisimi, omo- omogaka nare Chareti oyo ning'o bono? chareti oo nkarora akare gochia ense- enchera ya kenyerere. Oyio ning'o ase bare bono? Iga are bono buna nere omoete omwana oyo, Okay. omoete. Ngochi koboria, erio omoiseke oyo Bosubati tara bati ogoteba ng'a kagokwa, Eh, ah, ah, chareti aire omwana oye. oyio bono ore omogaka oye. Nkogenda nkauna una mpaka oo, omoiseke oyo taratindekwa, nkaba- nkanyora ng'ina. Nkaboria ongoro ng'ai ngatebia, nkanyora ng'ina nkamotebia igwe igwe igwe buna ebisiba atebete. Agaakera omomura oyio oye esimi gochia Nairobi, akamenya korwa iga agateba mama, ninyare kobeka embira nka abwo totanye gotindeka omonto onde, yaya naende omosubati mbwate aratame. Inche ngacha rende, ekero nacha ise agantebia, india koa ime? Nkamotebia inchumaine. Ngocha tore mbacheti, omwana akaenigwa iga, embira yaye noyo ere segento keria ekebariri. Bono ekero aenigwe omwana onkere ase inyare, oyo omochokoro, omwana oyo nga ngatarera konya komosomia, agaika isana ibere akaba ebarimo, agaika class seven akaba ebarimo, nkabua naende ninki rende kiaba naende. Bono omwana oyo nkamoira nyagitari bosongo mpaka nkanta ribarimo, nkamoirania agakora amatemu ore kla ore barimo, akanyora marks twaite, akarangerigwa esukuru ya bombaba. Twaite lakini are barimo. Ebarimo, ebarimo boria iga e- e- ego egochegire mpaka abarimo, lakini agakora amatemu akanyora twaite, akarangerigwa esukuru. Erio arangerigwe esukuru nakanyegete ake nkamoira. Ekero namoire esukuru, ngoika abwo esukuru, agakora etamu eyemo entang'ani. Etamu ya kabere riria bagochi gokora amatemo akogenda eclass ekeng'ao, akaba ebarimo, ngakirwa esimi, nkagenda nkamoyia, nkamobeka erori, nkamoira bosongo, nkomoira bosongo tokamenya oo, agong'ita, ekero twamenya ororo agapimu, bagateba mwana oyo tarwareti, nkamoboti motakorosia na enyasore rende, bagantebia mwana oyo tarwareti.

Ngacha nkamoirera mpaka ogeema, akarigereria agateba, sinaona yesi wasima, ni nini kinakula hiyo mtoto, ama wakisii ndio wanaloa, nkamotebia yao, ngacha bono, omoika oyo orenge, bono ngacha, ekero nacha iga igo omwana oyo nkamoira amasabo ase omopastor gete oria korokwa iga atendere esiti enkoenda, oria korokwa. ontweka, nkamotebia naye riko onye otamire korwa iga aye oborire chiweek isato ntamorochi, ngatebia oo ntweka pastor nachire iga iga oo nkorere amasabo abene, chiaenge chinsa ikomi na ibere, agantebia soa nyomba aye ngasoa, nka nkamotebia toigwa esibia igo okorankorera amasabo buna nachikwa na omonene, agantebia kunama akambori ng'aki gwakorire omwana oyo, nkamotebia omwana oyo namoirire mpaka naikuru. omonto oria ogokuga ore amasabo abwo mbosa, namoirire mpaka bogere abwo mbosa, bono namoretire mpaka chitini echi chinde bono natigire okwegena oko kwa ECD abwo mbosa, bono omoiso pi tari nyomba, nigo nachire nkorera amasabo Nyasaye karanche ogwancha ache, agantebia buna nase agasoa amasabo, agasaba kagatengechiwa, akamanya goteba buna nakorire amasabo ane, naetire omanyete nainche kere ekanisa. natebigwe omwana ogo akaragwende konacha emesi, na omonto omoirete na omonto oseino, omokungu, anache emesi arinu chibesa itu Oyo nomobasta. Lakini buna Nyasaye akoraa rero botuko, gwacha, omwana oyo ngocha are re- tari rero, agocha nki magoroba, na egekoroto ekemo ekeng'ao na ekende ekeng'ao. Naende agocha etukia ere igoro, chinchara chire igaa, naende agocha abwate siringi mia mbiri eyemo endabu eyemo enchafu. ngochia gouta akanyomba ako nabwate kamabati ako kagotire, nkonyora ogotamberia okogoro iga chinsa ikomi na ibere bwairire, eh karia kwarure Frank akondutere chibesa echio buna echio, chiria chirabwo nantebe tiga ocha, chibesa echio naende tobasa kong'a, rigia ishirini ngende ngingeru ngende esukuru. Akamoa eshirini yarenge, akagenda. Igo buna omobaso tagotebetie exactly Exactly. nabo achete kare bo. Eeh. Bono akamanya kobwata chi- echibesa echio ishirini akaenda akagengwa. Korwa form two, tanya korwara mpaka nakora amatemo akanyora AD. Form four.
Eeh, nakora omwaka oria, agakora na oyo bono onde nere. Omwana oyio iga togarogete ekero omosubati oyio akwete oyio mokamura ominto nere nkobwate, akagenda ororo, buna echageti abwate bakanya komoa agasiasa bakamoura bakaruta amagenga igoro. Ekero aa yayia akabera ebarimo abwo, agacha akarina igoro iga aria agachaka koruta abanto amagena gochia aria hee.
Ejaketi yaye ekayia. Ekayia.
Bakaruta agabu amatanga ekayia. Abo bakoyiruta mbarabia.
Gose na abanto ba ebichani ebi bia bia biarenge ororo bia echi poda poda, bono bakamoruta. Bono ejaketi na obobari mo ng'aki biasoananete. Inche bono gose nasinyitu, erinde agasoka kobaita ng'a, inki mwang'urire eyanga yane, inki mwakora, agasoka kobarama, akaimokia ekeburi abwate gechomoire, akaruta omomura gete ore korika chibesa chie chia amatanga, akamoaka okogoro. Bono omomura oyio nere osangereretie abanto gocha iga abache gotagora. bagocha ng'a ore kang'o ore botuko nkobabori ninki ngosoka ng'aki kera omonto gari ne ritabo ore nkabori ninki omwana nare nka togoseire ogosaria amatanga ya omonto nkomobori mwana ki nara nkamotebia inche mwana oyo tindamorora bono ogacha iga iga onye nere oywo iga ache aa tari eti bokima obogori obokima otama nabwo bono onye nere oywo tinkomanya ere taiyo aa amanye gokwana korwa igoro abwo ng'a ebisaga nebibe toka aa monto aba ua. obe. Akamanya korwa tari rigena rikaguga, nkamoboria Frank, ng'aki rende gwakora? Nkobaite ande, ng'aki bagosomba echageti yane? Naki bakong'a ekwende nkonywa? Gose nki bamanyete gose nenyasoe? Naki bakombeteria egento nkanywa nanywa? Bono bagachaka ngotagora tore nyomba eye. Omomura one nwarenge akabatebia, nyomba yane tegotagoru, omwana one omosare kware. Nigo goika mbaigorere, akabaigorera. Bakagenda bakamoita, bakamoita, bakamoita nga ngari naigo, ngachaka gokura buna nigo mwaitora omwana enyomba igoro, mogosokia rende moitere nsa bono, nonya na eserekari egocha goteba mwaire igoro mwamanya goitera oo. Momura omwabo omoaka one naro ore polisi nkamorangeria, agacha akababoria ng'a kii! Omonto ekero atama korwa ase more noare kobara amaa, inkomoita mwarenge ekabira eye? Bakamoita akegondi nsa aria buna okure. Bakarwa oro bakamwamba na gochia nyomba iga agwo akare aro, korwa erio aria eriatete enyomba eye, bono agasarekera oo pi, amatanga nigo amenyete, akoibera abanto ebinto, akoibera abanto chie ebinto biria bikobugwa chia esbichiri, ogende mogondo oye ching'ende chia abanto otumbanse tari koira. Baba, ritoke riri nere otuete agotominyokia na omoro, bono ngacha nkamobwata nkamoira echela, ngatebia abasikari gaki nkonye omwana oyo osarekire, onye enyagitari ekero ekorwari rende momoung'irere abwenerwe. Akarara gatato bweemo, omoesiesi akamoigorera, nagachira omokorere egasi. Ekero amoiborire akamotebia wee ni rafiki yangu mimi sitaki ufanye nini ukae hapa kwa chair naye nabo nairete ebirore ebi bakamoigorera, nkoboria omosikari onde naki mwakora, buna omwana oria iga asaregete iga atakeire airwe nyagetari ng'a oramong'irere ntamonyara, gotekaa ngai inwe mwamoirete rende morike buna na etakana tabwati baibori arwari iga ogaki geserekari, bakarwa ororo bagakora ki? Bakanga. ngacha ngachia ngatebia omosabuchibu, omosabuchibu agantebia omwana oria naye oragende omobwate ekiagera tobwati besa ogotoa togochie komorigia, chibesa nchimborete. Nkamotebi naki ndamobwate gaki, bono nkomobwate ase kong'ita are, nachete eroom yane ase nkorara, agaaka egesige etebe, kegacha nyomba ne ne ekeburi, areneketi. Nkoboria ng'a moise ombire angere nki okabwate? Akamanya kong'a nkorwa iga ng'a ng'u tinagwa, tokarwanera omoro nabwate, ngecha nkamoruta ebabu ime, nkamanya gosoka, kumbe nyomba echi kogokura monto tai koigwa, omura oyio ominto okaigwete iga nomonto okagokurire igoro ime, nonya omomura oria nonya araire nabo atorete nyomba echandegete iga lakini nonya araire taigweti. Bono okomanya kobwata okomo okoimoka korwa mwaye agwo okominyoka ogocha okonyora tai obongire ebinto biaye okore ogochie. Korwa erio, iga akogenda soa bosare, nakaremete igoro nyomba moise moke. sobo aremete igoro aria ase aiboretwe. Naka aremete igoro nyomba akogenda obe igoro eria aremete ogosoa ime buna embira abegete egetanda korwa igoro. Buna ki bakomominyoki osoa ime ng'a mbakorora na atagorete momura oyio akang'orokia ebichaku atagorete nkamoboria kenyerere.
omogaka ogoeta okorwa kongarora, bono bachia bakabekana. Kenyerere ne chinyinga.
Eye ere eng'umbwa.
Kenyerere eye enso iga esengera.
Eeh itumbe esengera eeh.
Bono bakarwa aro bakabeka nabo bagateba omwana oyo togose komorora iga, oyo nigo totago are ekenyoro. Bono bamwangire, ning'o okombwatia ase onde taiyo ise iga akwete, ise oywo ore gokana moisiko ntagende gotindeka oo iga akwete. ise ise ise omoiborete omogakoyia onga rora ori gochia komoa oborimo iga akwa, ntebi na omong'ina oyio oramoe oborimo bono no na abamura aba bande batagete oborimo. Enyomba eyio ase amenyete na eyang'o, eyio ase akorenta eyio ase aremete E- eyang' ya ise moke, ise moke. Ise moke oyo tari moyo? Moyo are Nairobi amenyete. Nere ochete iga ng'a amoire, bono akanyora tari koireka, bono akaboria omwana one naki arenge tiga amoire ng'a abere ororo. Agaika abwo sobo agachaka koba ebari, yaani ngotebie ebari, noma ebarimo. Agotwa chinyanya chiabo, otumba gesona, bagochia komoboria okananche tindachirora. Yaani akore ebinto rende bono bakamwanga, bono iga noo akanyorete, bono onyarire, inche tindi koragera, gachire, gachire, nkomorora korwa aria iga ngosoa nyomba nabeke ebisieri bia inse igo, nakire oo. Pi inye narugete nkorara nchara eh, na inche nindwarete ndwate sukari. Bono ombwate obokong'u gaki ndabatebi botakoera. Aya na omwana onde oro nere okorokwa John, nere na nere bakorete koma, akaeta akanyora ec plus. Inche timbwati namuna. ende yonsi. Esiplas yanyora omwaka oyoere. Omwaka oria, eh oyo noyo okabere. Na applaete
university. Na apuraete, chibesa chikabora bora lakini agacha go apply magega. Bono ti rirube ndiicheti okorora ng'a gose iga apuraete bo, eh. Bono iga omwaka oyo buna mbwate shida gocha gocha, aro timbwati chibesa ndamoa chigokoraki, chigoapply. Omochando noro ombwate gaki abagusii bamonto naro oyio mbwate eeh, omochando oyio orokoera inche nabo ngotigara komenya nimbaigorera mwane, mosubati oyi chain nere ongete ebirogo nkonya goisaransera, agateba inche nagachire bwa one bono tiga nkobeke ebirogo ebi onya goisaransera, ebirogo bire oo bigotuga, oyio oyio ongete esimi eeh. Twasikaine aka agachire obwoyo omwana, ogenda nagorete eng'umbu aria, ochia obeke echaye yaye. Bono nere ong'e namba ng'a inche nchera teiyo ndagokonya, naretetwe aa na abana bandende, nchera teiyo ngogokonya. Tiga nkonya namba eye, aba abanto bamino kobaranche abwo kogokonya, bagokonye. Inga onya gogoakera rende. Bono Mm. omomura oyere omonene oyo nyakoo oyo nyakobua ebeti, taiyo are. Oyo tai koasi ende, yaya tabwati gasi. Lakini noare nka.
Eeh noare ka.
Nabwate efamiri.
Eeh, obote mwaye nere nabwate omosubati nare na abana batato.
Nomo abasubati bande mbabere kwabwate na oyo onde? Omosubati oyo onde omonene, iga achiete iga iga are na abana babere, iga achiete ase egete omogaka gete okwereire. Omogaka oyio tabwati kende na kende bono ongasu ninki giachete gokora, tabwati kende ara mosome na omwana nonya, bono osinyire komorusia igo tocha gotumbana nyomba eh. Bono ebinto gwakwanire aa mbibere, egento egetang'ani nobwate omwana orwarete ebarimo abang'ina nkomanya more amang'ana bwango, nki ge nki nki oroche gekoria omwana oyo? Omwana oyo, onye takanyweti enyasore. iga arogire. Lakini enyase orege rende. Nare konyukoka ase.
Ekare koinyuka arekire ase.
Bono omwana oyo buna ndatebe omong'ina oria nachete akamogengera oying'ina buya ng'ina kore oyi. Bono abwo nabo ntamanye ng'a omochando nase etukia oruete. Ekiagera ekero omosiko oye amoiborete, momura oye namoirete agachia akaingera omwana. Bono ntamanyeti nomochando nase etukia oruete. abwo, inche monyene timbwati kende korwa ime yane. Bono inche timbwati bokonyi botambe buna ngotebia abanto, abanto babwate obokonyi nabo, abanto mbare maa bono bare abagusii bamino bagochi gotegerera omogani. Nki kware kobatebia erinde erio okonyeke?
Egento nare kobatebia, abaminto baria bantegererete bare chinse chia isiko na igaa gusii, kobararore amabera aya narerire, bakonye abana aba. Oyo oyomo agende gwetenenera na agore oboremo, oyo oetete esiplasi, na oyonde akonyeke ase oborwaire abwenigwe. Nyasaye ekero aranche okoba omoyo naende okoba buya, nere nabo agwetemera enchera yaye enyorere ase akobera. ekero are buya. Bono omonto omanyete ekero abwate obongo obuya, nabo omonto ako akomorika nonya na egasi ende yonsi nonya na obogochimani akore. Buna aye nagokora buna aye nagokora onyore onyore nyasae omogwereire onyore na akainga gake iga ase akwegachere akanyomba kaye amenye. Oyo bwa C+ ng'ai are? Oyo bwa C+ noyare gochia abwo obuya mboa kogengera aga etukia eke nyonsi eh. Naende moiso onde achiete konya isiko are eh. Nonya are na totaka nabo tokogenda bakombora eh.
Mbuya. Igo obokonyi bwao neri ng'a monto aise gotwara richiibuuru y'oborwaire, Mm. na bagotebia, na E- monto onde labda otagete gokonya omwana oyo agende esukuru, na E- bago na bagomokonya. Ee gaki.
Abwo oka iga timbwati ma yaani timbwati gento keneene gose ke- ke- ke- ke- kebe keraba kera. Ase abaria babwate omoyo bw'ogoancha kera abasinye, egekogana inche na omonto nigo nenyore ande ira. Lakini riria na abana aba mbwate ogotaka gocha gocha, gaki mware goikera enyomba eria namenyete nabo mware go, tware kweringania, twatwerwa omoito noro omwameteti, twatwerwa mpaka enyomba embura yasira. twamanya kouta twachandegete. Lakini nyasaye buna are nyasaye otoretire gocha gocha gocha gocha mpaka twaikeire iga. Omomura oyo ogochia kobeti akanyora egueno bono akarora nainche nonye tincheti konyora gasi tiga ngagache. Akagacha igaa erio nagakire amatabo oria asegete iga narari nare goaka twaoonia twareta omochanga twaoonia chinguru chiangere iga twaoonia twarenta ekogoto ekero agwenia ebinto ebi inse biarenge. Naki ekiagera tagokora eye, agakora na eria agaikera earia. Kwamata boria aro nkwabwate? Nabwate. Okay.
Nare konya ko- koonia, narete omochanga, narente ekogoto. Twabwateraneti na omwana oyo one omomura. Bono egaikera, ekero agoineti, ebinto ebi mbire oo bionsi, omanyete abamura are inga aria, ayande inga aria. Bono akanyora oborahisi, omong'ina one nere oyo, akanyora oborahisi bwa okoagacha chinyomba echi, na ekiagera takaagacha. Naende bono chibutokerete iga, hakuna. Nyasaye naende orache gotokonya. Abageni baria bare gocha nabwo aa.
Bagosii baminto amang'ana amakong'u, omanyete buna mwanyabanto, efacto ekero ogocha ase omochie oyo chinyomba chiagachi rane chinyomba chinene, nabo okorora ng'a omong'ina otabwati mochando, omong'ina otabwati problem lakini otiso ogaterete agateba ng'a ebirama nigo bibisete amange. Mwaigure omong'ina oyo emechando abwate neyio ogokumia, Actually buna are iga gesaku na gotonya amariga, nababwate omochando omonene. Buna kwategereire omogano oyio, onye kobwate enchera isiko abwo y'obokonyi, abang'ina bande mbore more isiko agwo mobwate amachibu, inye mobwate enchera ende omwana oyo ararwarigwe, oyo ore ebarimo. Maete evidio eke goikera abanto abange, abande babwate amachibu, abande na abanyagitari, abande na abarandia, Abande nabasabi, bono inche timbamanyeti lakini nkobaikera ere, inye mobwate richiibo moranyare gokonya omong'ina oyo ase omwana oyio ore ebarimo, Nyasae nabo akobasesenia, either goetera ase amasabo, either goetera ase obonyagetari, either goetera ase enchera ende, riiche omwana oyio agwene abe buya, atige komochanda na ochi buna agwata chinyomba igaa atete ebirore, naru korwa maega abwo ebirore ebi ategete asogeti chianga isiko. Nebi agokora ebichieno, na omwana naro oyio okorete euniversity akanyora e C plus. Oyio bono nere otigarete the only hope ase enka eye, inye kobwate enchera bagosiba amento yogokonya omwana oyio bwe C plus. We will highly appreciate. Nyasaye nagokonye naende nakoiranerie korwa chinsemo echi iga chiatendire Ogembo. Marietane Nkoruko Rogers, Kakasungura, Nyasaye oyo.